א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה שנת תשפ ד, מיטן אייבערשטנ'ס הילף לאמיך ענק זאגן א גוט ווארט פאר שבת קודש. כ'האב געהאט א מגיד שיעור אין ישיבה, א גרויסער צדיק, זכרונו לברכה, וועלכער האט געהאט זייער אינטערעסאנטע וועג מיט חינוך. ער פלעגט קיינמאל נישט שטראפן זיינע תלמידים. ניטאמאל זיי געגעבן א פסק און א וואדען א וואדען איז זיי נישט אנגעשריגן קיינמאל נישט געטון קיין שום פעולה און מיט דעם אלעם האבן די תלמידים געהאט פאר אים אויסטערלישע ריספעקט און ביי אים האט מען די בעסטע ביהעיווט און בחורים אליין פלעגן זיך וואונדערן איך מיין וואס מאכט אונז אזוי מורא האבן פון דעם מגיד שיעור וואס מאכט אונז האבן פאר דעם מגיד שיעור אזויפיל ריספעקט וואס איז זיין קינד יארן שפעטער איך בין געווען א מלמד האב איך אים געטראפן האב איך אים געפרעגט רבי זאגטס מיך אויס א יסוד האט ער געזאגט וואס הייסט דאס נישט באמערקט? כ'האב געהאט א מנהג אז ווען אימער א בחור האט זיך אויפגעפירט נישט ווי ס'דארף צו זיין האב איך אים נישט גערופן אויף זיין נאמען, אנשטאט צו זאגן יענקי, מוישי, ברוך האב איך אים גערופן אויף זיין משפחה נאמען, מאשקעוויטש, ווייס, פרידמאן. זאגט ער אבער ווען דער בחור האט געטון נאך א גרעסערע עוולה, די נעקסטע לעוועל איז געוועזן אז כ'האב בכלל נישט דערמאנט זיין נאמען, ווען איך האב גערעדט צו אים פלעג איך זאגן אייך אדער איר, זאגט ער מיך, ס'איז דא א כלל, אז ווען מ'האט ליב א מענטש, רופט מען אים ביים ערשטן נאמען. און ווען מ'וויל ווייזן פאר א מענטש א געוויסע הרחקה, א געוויסע דערווייטערונג, איך בין ברוגז אויף דיך, זאגט מען נישט זיין נאמען. און מ'קען עס טאקע זען, ס'איז זייער שווער ארויסצוזאגן די נאמען פון א מענטש וואס מ'האט פיינט בשעת מ'רעדט צו אים. סאו זאגט ער דאס האבן די בחורים גלייך געשפירט, זיי האבן עס נישט געקענט סובל זיין, און ממילא האבן זיי אלעס געטון אין די וועלט צו זיין וואויל. זאגט ער, איך האב אזוי הנאה געהאט פון דעם מהלך, ווייל אזוי למעשה פיזיקלי האב איך קיינמאל נישט עכט געגעבן א עונש פאר א בחור. און יא נאר זאגט ער מיך, א שוסטער טרעט אויף לעדער, א סופר טרעט אויף טינט, יעדער מענטש טרעט אויף די זאכן אויף וואס ער ארבעט. אין פאקט, ארבעטן מיט קינדער, ארבעטן מיט תלמידים, אסאך מאל קען מען מאכן מיסטעיקס ווען ס'קומט צו געבן עונשים און זיי מוז אפפאסן אויף מענטשן, און די פאקט אז כ'האב געטראפן די וועג צו מונע זיין איך זאל דארפן געבן עונשים איז געווען א מורא'דיגע מהלך. כ'קום אבער ארויסברענגען די פוינט אז ווען מ'האט ליב א מענטש רופט מען אים ביים נאמען, און מ'זעט עס טאקע אין די פרשות, אין די גאנצע תורה, פון ווען משה רבינו איז געבוירן געווארן, ווען די אייבערשטער האט גערעדט צו אים האט ער געזאגט ויאמר ה' אל משה, משה משה, ער האט אים גערופן אויפן נאמען משה. האט די אייבערשטער זייער שטארק ליב געהאט משה, אזוי שטייט אין פסוק כי בכל בית סיני מנהי, די אייבערשטער האט אים מורא'דיג ליב געהאט, ס'גייט אויף אזוי ווייט, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, פון ווען משה רבינו איז געבוירן געווארן איז נישט דא קיין איין איינציגע פרשה וואס משה רבינו ווערט נישט דערמאנט, אבער דא זעט מען א מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך, די וואך פרשת תצוה הייבט זיך אן ואתו תצוה, אין די באפעל שטייט נישט ויאמר ה' אל משה וידבר ה' אל משה, די אייבערשטער דערמאנט נישט דא זיין נאמען. די אייבערשטער ווייזט א געוויסע ווייטקייט, נאך מער, נישט נאר דערמאנט נישט זיין נאמען ביים רעדן צו אים, נאר אין די גאנצע פרשת תצוה ווערט נישט איינמאל דערמאנט משה רבינו'ס נאמען, א זאך וואס איז נישט דא אין קיין שום אנדערע פרשה זייט משה רבינו איז געבוירן געווארן, חוץ משנה תורה. סא לכאורה וואס איז די ריזען? וואס האט רבונו של עולם געווען דא ברוגז כביכול אויף אים? נאר די אמת איז, ווי ס'איז משמע פון חזל, שטייט עס נישט ווייל דער רבונו של עולם איז געווען כאילו כביכול ברוגז אויף משה, נאר וועגן א צווייטע סיבה. דער רבונו של עולם האט געוואלט ארויסברענגען א מורא'דיגע מעסעדזש, משה רבינו האט זיך כאילו געשאלטן על תנאי, דאס מיינט ביי די חטא העגל, נעקסטע וואך אין די פרשת כי תשא, שטייט משה רבינו האט זיך איינגעבעטן ביים אייבערשטן ער זאל מוחל זיין די אידן פאר די חטא העגל, האט ער געזאגט דארט אם תשא חטאתם, אויב וועסטו מוחל זיין זייער זינד איז גוט, ואם אין און טאמער נישט מחני נא מעק מיך אויס מספרך פון דיין ספר תורה אשר כספת וואס דו האסט געשריבן, איך וויל נישט ווערן דערמאנט אין די תורה. זאגט רשי בשם חזל אז משה רבינו האט דעמאלטס כאילו זיך געשאלטן על תנאי, זיך געוואלט נעמען א עונש אויף זיך, אז טאמער דער אייבערשטער גייט נישט מוחל זיין די אידן וויל ער ווערן אויסגעמעקט. האט דער אייבערשטער געוואלט ווייזן אז ווען מען שעלט, כאילו לעת חכם ווען א חכם שעלט אפילו ס'איז נאר על תנאי, אבער אפילו מען האלט איין די תנאי, עם כל זה אזוי שטארק איז די קללה אז ס'טשאטן עניוועי. ממילא וויבאלד משה רבינו האט זיך געמאכט א קללה על תנאי, אפילו די אייבערשטער האט מוחל געווען די אידן פאר די מעשה העגל, מיט דעם אלעם איז די וואך ווערט נישט דערמאנט משה רבינו'ס נאמען, הגם פרשת כי תשא איז נעקסטע וואך און דארט ווערט דערמאנט די פסוק וואס אונז האבן יעצט געזאגט, נאר יענץ איז געזאגט געווארן ביי די מעשה העגל, און אונז ווייסט מען איין מוקדם ומאוחר בתורה, און יעצט האלט מען אסאך שפעטער. חזל זאגן אז דאס ממש האט דער רבונו של עולם אונז געוואלט אויסלערנען, אז מען זאל זיך אכטונג געבן אויפן מויל, ווייל אפילו א האלבע קללה קען שאטן, אזוי געפערליך איז דאס. און דאס זאגט דוד המלך אין תהלים, אמרתי, איך האב געזאגט, אשמרו דרכי מחטאי מלשוני, איך וועל מיך אפהיטן פון זינדיגן מיט מיין צונג. דאס מיינט אז איך גיי נישט ארויסזאגן א קללה פון מיין מויל. פארוואס? זאגט ווייטער דער פסוק, לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. בעוד רשע לנגדי מיינט צו זאגן, דער שטן מיט זיינע מלאכי חבלה שטייען ארום א מענטש פון אלע זייטן, אזוי ווי ס'שטייט יפול מצדך אלף ורבבו מימיניך, פון אלע זייטן ארום א מענטש שטייען אן א שיעור געפערליכע געפערליכע חברה, און די חברה ווארטן אז א מענטש זאל ארויס זאגן א שלעכט ווארט חס ושלום, און ווען ער זאגט עס ארויס כאפן זיי זיך ארויף דערויף, און דאס האט אונז דוד המלך אנגעווארנט, געטס אכטונג! אשמר דרכי מחטאי בלשוני, זינדיג נישט מיט דיין צונג פארוואס בעוד ראשי לנגדי דער ראש שטייט לעבן מיך די אלע מלאכי חבלה. ס'איז יעצט ערב שבת און אסאך נשים צדקניות זאגן די פרשה די מעשה פון חנה מיט שמואל ערב שבת. ס'איז א גרויסע סגולה פאר גוטע קינדער. על כל פנים זעט מען דארט אז חנה האט געזאגט אז טאמער די אייבערשטער וועט איר געבן א קינד ווי אבי יוסף, איך וועל אים ברענגען דא צום בית המקדש ער זאל דינען דעם אייבערשטן אין דעם משכן, משכן שילה, בנרות פני ה', און זי ענדיגט צו דארט וישב שם עד עולם, און ער זאל דארט זיצן אין דעם משכן אויף אייביג. איז לכאורה די ווערטער עד עולם איז איבעריג, ס'זאל קענט שטיין, איך וויל אז דער אייבערשטער זאל אים האלטן דא אין די משכן, און שוין, וואס איז עד עולם? נאר עולם מיינט פופציג יאר, אזוי ווי מען זעט די פסוק ביובא שטייט די לשון ועבדו לעולם, לעולם מיינט פופציג יאר, און חנה האט געמיינט צו זאגן אז וויבאלד שמואל איז געווען א לוי, און זי האט געוואלט אז ער זאל זיין אן ערליכער לוי, און א לוויים ענדיגן זייערע דינסט אין בית המקדש ביי פופציג יאר. דערפאר האט זי געזאגט אט דער עולם האט דאס געמיינט צו זאגן אז שמי זאל זיין אזא גוטער לייבי ער זאל טון זיין דזשאב ביז די פֿופֿציק יאר אלס א לייבי און זי האט נישט געמיינט צו זאגן אט דער עולם אויף אייביג. זאגן די חזל אז וויבאלד זי האט ארויסגעזאגט די צוויי ווערטער אט דער עולם זי האט טאקע גארנישט געמיינט קיין שלעכטס אקערט זי האט געמיינט גוט האט שמואל הנביא נישט געלעבט לענגער פון צוויי און פֿופֿציק יאר ווייל זי האט אים ארויפגעברענגט ביי די צוויי יאר און פון דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן זיינע פֿופֿציק יאר ווען די פֿופֿציק יאר האט זיך געענדיגט איז שמואל אוועק ביי די צוויי און פֿופֿציק. זאגן חזל אין ירושלמי אז דאס וואס חנה האט געזאגט די צוויי איבעריגע ווערטער האט מקצר געווען לא עליני די טעג פון שמואל הנביא, ער וואלט ווען געדארפט צו לעבן לענגער, און ווייל זי האט געזאגט די צוויי עקסטערע ווערטער האט ער געלעבט קערצער. שרעקליכע זאך. שלמה המלך זאגט אין קהלת, אל תבהל על פיך, יאג דיך נישט מיט דיין מויל. און ער ענדיגט צו, אל כן יהיו דבריך מעטים. יאג דיך נישט צו רעדן. שפאר דיינע ווערטער, גיב אכטונג וואס דו רעדסט. פון דא לערנט מען אז דא לערנען חזל אז אפילו ביים דאווענען זאל מען רעדן וואס ווייניגער. יעדע איבעריגע ווארט קען חס ושלום זיין איבעריג, און ס'קען אמאל חס ושלום האבן א אנדערע השפעה אזוי מ'זעט ביי חנה, זי האט געזאגט עד עולם. די גמרא זאגט ווייטער, אמר אביי בריסק קריסא לסוסיא, די ליפן האבן א מורא'דיגע כח. ווען א מענטש זאגט ארויס א ווארט פון די ליפן זאל ער וויסן אז ס'איז זייער זייער א דעינדזשערעס זאך. כ'על ענק דערציילן א מעשה וואס איז געשען ביי אונז אין משפחה, זייער א שרעקליכע מעשה. ס'האט געהאט א קרוב, א איד, א רבי'שע אייניקל, וואס איז געווען זייער א פרייליכער, און ער האט אלץ ליב געהאט צו מאכן דזשאוקס. סאו, ווען מ'האט אים געפירט שבת צופרי צו שבת אויפרוף צום דאווענען, אזוי ווי די מנהג איז, איז געשטאנען עפעס א באבעטשקע אינדרויסן פון די פענסטער, און זי גיבט זיך א רוף אן, יויש! איך געדענק נאך ווי מ'האט געפירט דיין טאטע מאמע צו די חופה. יויש, איך געדענק נאך ווי מען האט דיך געפירט צו די דריי יאר שניידן די פייעס. יויש, איך האב עס דערלעבט. ער האט עס געהערט פון די פענסטער האט ער געגעבן א שריי צוריק, דאנט ווארי, דו וועסט מיך אויך באגלייטן ביי מיין לוויה. ער האט געמאכט א דזשאוק. נו וואס זאל איך ענק זאגן? עס איז געשען. די איד איז עלינו לא עליכם אוועק ביי אן עקסידענט. און די פרוי האט נאך דעמאלטס געלעבט און זי איז געווען ביי די לוויה און דער עולם וואס האט געדענקט די מעשה האט דעמאלטס געזען דאס איז זייער א דעינדזשערעס וועפען נישט נאר פאר יענעם נאר פאר זיך אויך. ס'איז דא א בית החיים אין די שטאט פסח תקווה און ערב יום כיפור תרמ ט האט מען מקדש געווען די שטח פון די בית החיים אין פסח תקווה און ס'איז באקאנט אז מ'זאגט דעמאלטס פארשידענע קאפיטלעך פארשידענע פארשידענע תפילות. און מ'האט עס געענדיגט די גאנצע מעמד פון מקדש זיין די בית החיים, האט זיך איינער אנגערופן, נו, ווער וועט וועלן דא באגראבן ווערן? געמיינט האט ער מיט דעם צו זאגן אז דער עולם, כאטש ער איז געווען איינוואוינער פון בעסעך תקווה, האבן זיי אלע געוואלט ווערן באערדיגט אין ירושלים. סאו מ'האט געמאכט אזא דזשאוק פון דעם ווי כאילו מ'האט מקדש געווען א בית החיים פאר וועמען? ווער גייט דא וועלן ליגן? איז דארט געשטאנען אן אלטן איד, אביסל אזא לעבעדיגע אידל, און ער האט זיך געגעבן א רוף אן, איך בין מסכים צו זיין דער ערשטער. ס'איז נישט אדורכגעגאנגען קיין גאנצע צען טעג, דער מענטש איז געווען געזונט און שטארק, און דער מענטש איז אוועק, און ער איז געווען דער ערשטער מענטש וואס מען האט באגראבן אין די בית החיים. די שטאט איז געגאנגען אויף רעדער, און וועגן די מעשה האט מען באשלאסן צו שרייבן אויף זיין מצבה די ווערטער ברית כריסל איז פארסיין. איך גיי ענק פארליינען וואס עס שטייט אויף זיין מצבה, דא קענט איר צו זען. פה ניט מען הנפטר הראשון בבית הקברות הזה. איש ישר באב אריון הישיש דער אלטער ר' ניסן לייב בר' חיים זכרונו לברכה, גאנזי. מפינסק פון די שטאט פינסק איש גלמידי שעלה לארץ א איינזאמער מענטש וואס איז ארויף קיין ארץ ישראל יחד עם בני עירו צוזאמען מיט די מענטשן פון זיין שטאט צעישיאסט שהתיישבי במושבותיני וואס האבן זיך באזעצט אין אונזערע געגנט והתבטא און ער האט זיך אויסגעדרוקט כעשרה ימים אזוי ווי צען טעג לפני פטירתו פאר זיין פטירה. בהיות סיפורו ווי שלום ווען ער געווען געזונט נישט גאנץ ואומן ער האט געזאגט שלא היה מתנגד אז ער וואלט זיך נישט קעגן געשטעלט להיות הראשון בבית הקברות הזה צו זיין דער ערשטער וואס ווערט באגראבן אין די בית הקברות ונפטר לבית עולמו ביום י ט תשרי תרמ ט דהיינו שמות זצ ל וצוה ח פחד פון א מעשה. וואס מ'לערנט פון דעם איז אז מ'דארף זייער אכטונג געבן די וועג וויאזוי מ'רעדט, מ'זאל רעדן פאזיטיוו, איידל. עס איז געגאנגען אזוי ווייט אז עס איז געווען חסידישע מקומות וואס האט נישט געוואלט ארויסזאגן די ווארט שלעכט, מ'האט געזאגט נישט גוט, וכדומה. אדער עס איז באקאנט די מושג פון לשון סאיז גענאר, מ'וויל נישט זאגן א מענטש איז בלינד זאגט מען סאיז גענאר ער זעט זייער גוט, און אזוי ווייטער, ווייל מ'האט נישט געוואלט רעדן שלעכט, מ'האט נישט געוואלט ארויסזאגן נישט קיין גוטן ווארט. און א מענטש זאל קיינמאל נישט זאגן נו, האט ער געזאגט, מ'קען שוין מיינען. נא נא נא, דאנט טינק סאו. כ'וועל אים דערציילן נאך מער, צום הייליגן שיניעווער רב איז געקומען אמאל א משלחת פון עסקנים און רבנים פון א אנדערע שטאט בעטן אז דער שיניעווער רב זאל מסכים זיין צו דעם וואס זיי ווילן טון, זיי ווילן שטראפן די שוחט פון זייערע שטאט און אים אפזאגן פון זיין פאסטן צוליב א געוויסע מעשה, צוליב א געוויסע לשון הרע. האט דער שיניעווער רב נישט געוואלט מסכים זיין דערצו, כאטש עס איז באקאנט דער שיניעווער רב איז געווען זייער א שארפער. מען האט זיך זייער געוואונדערט, וואס הייסט, ס'דא א לשון הרע אויף דעם שוחט? האט דער שיניעווער רב זיך געגעבן א רוף אן צו די משלחת, איך האב נישט קיין מורא פאר קיין שום בעריער אויף דער וועלט, קיין שום באשעפעניש, נאר פונעם אייבערשטן. פון קיין שום באשעפעניש אויפן וועלט האב איך נישט קיין פחד, חוץ פון א קרעכץ פון א צעבראכן איד וואס דאס קען שאטן פאר דורי דורות אפילו ווען ער איז נישט גערעכט. זאגט ער איך יעצט ווייס נישט צו די לשון הרע איז אמת צו נישט, אבער ווער וויל נעמען די אחריות פון דעם קרעכץ? ס'איז פחד פחדים צו טראכטן וואס א צעבראכן איד ווען ער געט ארויס אזוי א ווארט וואס דאס קען שאטן אפילו ווען ער איז נישט גערעכט, ווי ווייט מ'דארף אכטונג געבן נישט ארויסצוזאגן א שלעכט ווארט אפילו ווען מ'איז בצער. און מ'דארף וויסן אז די מוהל איז נישט נאר א שלעכטע זאך, די מוהל איז אויכעט גאר א גוטע זאך, ס'איז אסאך בעסער ווי ס'איז שלעכט, ווייל ס'איז דא א כלל וואס חזל זאגן, הוה אומר מידה טובה ממידת פורעניות, ס'איז אייביג מער די מידה טובה ווי פורעניות, אז מ'קען טון א זאך מיט א געוויסע אייוועלט, א שלעכטע זאך, קען מען מיט דעם זיכער טון אסאך בעסערע זאכן, און אונז ווייס מען, מיטן הייליגן מוהל קען מען לערנען הייליגע תורה, מ'קען רעדן פאזיטיוו צו מענטשן, מ'קען געבן ברכות פאר מענטשן, ס'גייט אויף אזוי ווייט, ס'איז דא א באקאנטע מעשה מיט הרב פישער, פון ארץ ישראל, דער ראבד פון איידער חריידעס, ס'איז געווען אן עלטערע איד וואס פלעגט יעדעס יאר קומען זיך ווינטשן ערבים קדוש מיט הרב פישער. הרב פישער פלעגט אייביג אנווינטשן דעם איד, דער אייבערשטער העלפן מ'זאל זיך זען איבערן ס'יאר אין פרייד נאכאמאל. איין יאר האט דער איד נישט געענטפערט אמן, האט הרב פישער דאס נאכאמאל איבערגעזאגט, מ'האט נישט געענטפערט אמן, צי ווייל ער איז געווען פארנומען מיט די מענטשן ודי ה ה ארום און ארום, איז דאך נישט געווען דער איינציגסטער וואס איז געקומען זיך ווינטשן ביי הרב פישער. עס איז נישט אדורך געגאנגען קיין לאנגע צייט אפאר חדשים און דער איד איז אוועק, און אן אפישער איז געקומען מנחם אבא זיין די משפחה, האט ער זיי געזאגט, איך האב שוין געוואוסט פון ערב יום קדוש אז אייער טאטע גייט נישט ענדיגן דעם יאר רחמנא ליצלן, פון וואנען האט איר ענק די קינדער? זאגט ער וואס עס שטייט אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך, איך בין א הדיוט, אזוי האט דער אפישער געזאגט אז איך גענט געווען א גדול עולם, אבער איך בין א הדיוט, איך האב געגעבן א ברכה און נישט גענפערט אמן אויף די ברכה. ממילא האב איך פארשטאנען אז ס'גייט נישט מקיום ווערן. דא זעט מען די מורא'דיגע כח פון געבן א ברכה אפילו ביסט א פשוט'ע איד, מזל געט דיך א ברכה, מזל טוב זאגט מען אמן, געט דיך א ברכה זאלסט זען אסאך נחת, אמן, מען וועט שוין מאכן אויף שמחות, אמן, ווייל די אמן האט א מורא'דיגע כח פאר דיך אליינס, כדי ער זאל מקבל זיין אויף זיך די ברכה דארף ער ענטפערן אמן. זעלבע זאך גייט נישט נאר אויף ברכות, ס'גייט אויך אויף ארויסזאגן פאזיטיווע ווערטער. ס'דא א כלל, טראכט גוט וועט זיין גוט, זאג גוט וועט זיין גוט. די גמרא זאגט אומער דף סימן, אז יעדע גראז האט א מלאך וואס שטייט און ער קלאפט אים און ער זאגט אים וואקס. פרעגן די מפרשים וואס איז פשט פון דעם? נאר יעדער איינער וואס ס'וואקסט, כדי ער זאל וואקסן דארף ער א גוט ווארט. כדי ער זאל מצליח זיין דארף מען רעדן צו אים פאזיטיוו. טאטע און מאמע דארפן וויסן אז אין ארע צו זוכה זיין צו גוטע קינדער חוץ פון מתפלל זיין אין אין דאווענען און געבן צדקה איז דא א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך וואס חזל האבן אונז אויסגעלערנט רעדט פון דיין קינד פאזעטיוו רעדט צו דיין קינד פאזעטיוו אזוי ווען זיי ווייסט מען אז אונזערע זיידעס פלעגן רופן די צדיק'ל וואס איז פשט פון דעם ביסט א צדיק נאו מעטער וואט ווייל אז מען זאגט פאר איינעם וואקס וואקס מען רעדט צו איינעם פאזעטיוו וואקסט ער דאס מיינט נישט נאר אין פראנט פון דיין קינד, אפילו ווען דו רעדסט פון דיין קינד שלא בפניו, אייביג רעד פון אים נאר גוטס, ווי גוט ער איז און ווי פיין ער איז, אוודאי מ'טאר נישט איבערציען אלס עין הרע, אבער קיינמאל נישט רעדן נעגעטיוו אויף דיין קינד. נאך מער, אפילו ווען דאס קינד איז שלעכט און ס'קומט אים א עונש, שריי אים נישט אן דו שייגאץ וואס דו ביסט, נאר זאג אים דו צדיק וואס דו ביסט, איך קען נישט פארשטיין ווי ס'קומט צו דיך אז דו זאלסט דיך אזוי אויפפירן. און יא, מ'דארף געבן אמאל א פסק פאר א קינד, מ'דארף אמאל געבן א עונש פאר א קינד. אבער מען דארף וויסן אויפן פאזערע וועג ווען דיסט אים זאגן די שייגאץ סיי ס'קען זיין א קלארליכקייט וועגן א שייגאץ אזוי מ'זעט ביי חזל און נשים און סיי דאס קינד ביי זיך וועט אים צוטראכטירן א שייגאץ די זעלבע זאך אין יעדע מצב צו ביי שלום בית צו ביי חינוך אין ביזנעס אלל אווער אז א מענטש איז פאזערעוו רעדט פאזערעוו ברענגט די ברכה אויף זיך און ברענגט הצלחה אויף זיך און אויף זיך און אויף די מענטשן ארום און ארום ממילא וועלן אונז זאגן א גוט ווארט ס'שטייט אין זוהר הקדוש כל ברכין דלעילא וסתר ביומא שביעי יתעלין, אלע ברכות וואס דארף אראפקומען פון אויבן אויף אראפ די קומענדיגע וואך הייבט זיך אן שבת קודש, זאל דער אייבערשטער העלפן עס זאל אראפקומען גאר גרויסע השפעות, גוטע השפעות, פאר מיך און פאר ענק אלע, און עס זאל זיך אויסדרוקן א גוט שבת.